loko va ku ri i nga dyi kombe wa ha ri n'wana u ta huma mavele a va nga himi switani ya cape town a bichini mi yamba vest n'we hi ku mi na mavele hi ku na katse ende hina hi la ku vona na ji- na jini liya gaza boxa hi laha bichini Exactly. kahle kahle swi vula hungu na hi hleketelelani hi ku na mi a ni ku sisi mikateko yi

Ah, ah, ah, ah, ah. Ui. okay no it's fine I- i- Question. ko va munhu wa vakatimba vo talatala va kona vanhu
leyi i xangani gang la hi hlela hinkwaswo leswi rhumela saka gaza vumenemene vunanga naswona hi tlangela ku humelela lokunkulu na lokuntsongo, hikuva hinkwerhu hi le ku tlakuseni ka ririmi na ndzhavuko wa Xitsonga. Leyi i Shangani Gang, Shangi Shangi. Hayi.
Eh Two, mjane one, go la on. mi nga kona eh alright mchaveleri Njabo Jojo n'wina?
eh ni kena mtha hina hina hina vayi Hina va yini?
na simu kateko Na
ku tele mikateko kahle kahle namuntlha ya namuntlha tele mikateko va suka eximoyeni so hi sure ku ta ku ri na moyanyana wo karhi lora u suka le ka hi swi twini a hi swi twini mi swi twini um swi ba kume na minwanyana okay so um before hi sungula ne na xikipa ka xi nga ni thengi na majesi um two sixty xikipa three sixty jesi loko u ri gauteng se mi kota ku fana ngo mi tshama gauteng mi ngenele ka n'wina mm. mina munhu okay no ta ta vuyaka yale yeah eh, i i 360 Gs i 260 Gs i xitimu loko ri ku ri mixava laha kokwana lava nge le kaya kumbexani mzala nge le kaya a va khoriyela le mara va ngetela 100 rand henhla ka swona this applies to everyone loko u ri handle ka gauteng province no joburg gauteng province u tlhela u tlhandleka 100 rand henhla loko u ri landzeni lawani a wu tlhandleki nchumu sa ku tinakatsela munomo a wu tlhandleki nchumu hambi tembhiza la ku tshama gazaboxa a fika Eh, a fika emkhukhwini wa wena ngwenya

Va va nga ri okay ku kerekeni. komisa it's sort of like advertising advertising yini ku advertisiwa yini Kona ku va na Mukatako. bindzu rin'wana. and se heta mani a tag okay maxavisa se heta no heta advertising which means loko ri byaleni you entertaining swidakwa

So n'wina mi endla ku ri loko va suka la va suka va ri ready Yes, loko ni loko fika fika Vo le- jump start-iwa.
Vo jump start. Hi leyi jump start laha. ta tiva yi ri kona loko mi ni rhamba ni va mc mo special a byaleni mara ku na ti-mc byin'wanyana lebyi byi ndaku for example mi ma ku emucatwini ya vanhu i have to dress the part Amkomisi. it depend ku where you are loko i ri mc loko ni ya a byaleni ni nge fambi ni mbala xikete xolowo hi ku ni muzalwana se a mi kombise emucatweni wa n'wina amucatweni wa mina wihi okay se mi ngo cata ni mapanyana a hi ngo cata Ah, it- it's a ni fine. ri mrs party mi ta yi dya mi statela gaza boxa no kombela please Hawa, mara ka yin'wana tika Tata Dave. i n'wananga hina hina hina hina hi khensa ku loko mi A hi ta la- rivale lo- swa lo- lo- tswala. loko mi ta ka shoot ni khensa ku am- mi va mi nga kombisanga ya Eh, a hi koti ku hlupheka ntswela lavanhu va ku byala kombisa ra n'we loko ni vona ka tiktok heyi ra ra ra

N'wana loko a vo swi tshama wa tsaka a ve hi vona leswiya se laya phatina va ponyana ni xiteja xi ri tano n'wa mi ri hehla Nt- byona byi nt- la a byi Sesi Mukateko, Sesi Mukateko, Sesi Mukateko. Ni ni tsundzuka siku rin'wana aka ka bede ya ka Tayisa, ba mi kombisi na kona he. Ni vona ku mi nghena mi- eh, michaveleri kwalaho xi nambutela xi ku xi nambuta na mnomo. Ni ku eh, ni mhana wa hina kambe mm. And and and phe- phe mfana wa 2010 yalowo bede. n'wana i hindza n'wana wa mehe two years Eh n'wa- n'wana n'wi hinda yena hi 2 years.

swi nga endleka un'wana ni n'wi byela ku a phuxi movha hambi ku nga lavi ku phuxiwa a ni yanga na movha u famba na mina swa hlupha swo ta hi ti-test ne hayi n'wina se se mi katako mara video fange ya posta namuntlha ku nga kha xavela ku khandziya movha mo week a ni yi kwala
okay guys uh, uh, uh, speaking of that ne okay guys yena yena yena ti-tour leti ya ka tona ta kha hi famba eh, august na na september ya ndhawini ta yi four Yeah. eh, ya vets eh, ya nw poch a poch eh, u vona munhu na Wena u specific wena wala posh tilunghisi Tino we nse- are coming. a ngo taka tima ngo taka timbiwa Eh, and then ya um iup IUP. and then ivi ya cape town Cape Town, we Yes. can wait. khoso loko va ku ri i nga dyi kombe wa ha ri n'wana ta mama mavele a va nga hembi swani ya cape town a bichini mi yamba vest n'wina

ku na siku rin'wanya e capri hi yoho la nga yimbala muchaveleri gaza bosh jini yi siya kaya a hi la kona jini hi nga hi laha tixoti to teka kahle le ku mbariwa ku va kahle hi le bichidalwane byi selile ta va nga ri konamkatako mina eh, ni yi ko tala ende na ti-video ti kona ta mina ni ni mbale swiburukwana swa le bichini se swo fana na n'wi se simkatako sweswiwani mi ta tiphina hi ku mi ta post a ni minkarhi leyi n'wana famba na wona va vanhu a mi nga ta post a mi nga ta post yi hayi swa va na va vanhu a ni nga fambi na vona a ni tshama niya hi nga hembi no sungula and and na un'wana kwala nhombelani ni ta va lombela ka pastor donation yini eh shoti why pastor donation size yin'we ne size yin'we va nga ringani

dlaya Eish. va ta va va ri na swakudya va Ku na- ku na maxopo vets u ku tivela ku ye ka migodi no makwarela ka hawa i nga xa- i muchaveleri phela xi chavelela na van'wanyani ku halava va tlina kona mhani va tirha kona le And- and the, the good thing event leyiwani than khorita loko ku ni wrong i ku n'wana n'wana wa amukeriwa hamuhangeni vets Yes. a swi teki grade 12 ku ri u va u ta- ta- ta- u tikuma u ri na yini Yeah. and i cancer loko kha mi hi vona ka ka ka ka youtube ne swa mi ya hi vona live Yeah. ta ta ta va hi ri kona. nyama And, and, and, and uh, xin'wana ya swi vona kahle u gaza boxa hi xihlambi and xin'wana and xin'wana ne if i khensa va le vets ne ka a- na lavan'wana a ni hosi na ku hlangana na vona but vets i vanhu lava all the time this podcast ne va tshama va yi sapotini Yeah. all the time I, i remember last day hi two times ne no Loko- mi ye is it two times yeah it's two times yeah. okay loko hi tena ni se ni ta hlamusela mina a hi se hi two times last year loko ya ro sungula ne hi fiki va tlhela va endla na swakudya hina swa ti swa ti seven cars a hi nga swi tolovelanga hi sungule kwalaya wa vona ka huma tinghingiyeni a wini mandela chuluka koko u ya a wu kwalaya nga ri kona i nga hembi No, i ma- timukini wena ivuye kaya lowu Wo, a nga swi tolovela.
a yi tolovelangi e u vula swona Oh. so va va va khoma kahle ende va like leswi hi swi lavaka Yeah. va endla ku va byela ku okay hi hleketa ku hi ta paka hi lani sharp hi vulavula tanani lavaka. very easy na loko a ni lava eh, xinamburi a va ta va nyikini hi the way va nga Swi nga va endleka. accommodaka ha kona va accommodata kahle vanhu then ra- hi ra two futhi i remember in a yi ri henhla ndhawu liyana ni Yeah. ko tala loko hi ya tindhawini u kuma va yi dzika va mi paka madima n'wina laya va huma va yisa lava va fika va va tlakula va va hi pfuna va paka hi heta va yima na hina hi paka swinene za hi heta until hi famba so ku lahleka nchumu na na a a- a- a va yivi a no yiva a va yivi so a hi a hi lava ku va khensa and misa leya muchaveleri a ku ri yena chairperson last year not bule leswaku dyondza makwalera makwara makwarela eh a ku ri yena a- a yi nanisa that's why ni ku A swi ri na order. Mi nga vona swa mbala ku nga ri wa va gay. I swi na order sweswi a swi endlaka. Ene na mhani u n'wi hleketela sweswo he.
Voko e onge nga ha girlfriend. Kahlekahle swi vula hungu wena a hi hleketelelani hi ku na mehe a ni ku sisi mikateko yi. Ijazamiri. vanhu van'we na va lavhela I'm Ijazamiri. Yeah, man, has been lying. Ah, damn it. So, ya swi kuma next year lavenda ku ndivulifile And So, ntirho eh, wa swi lava ku hi onha. mara ya ya so I, I still believe ku naswo swi yaku va va ku hi khomeni kahle because Yeah. I think last time loko hi va ri la vete ri loyi a ri deputy chairperson hi yena a nga ta va chairperson right I'm not sure if it's with the way but a ni twisisa. Yeah, va ku menu rini?
No, mina ni viye ni suka a ni a ni a ni lave ku explore ti ti ventures tin'wana. Yes. So eh, eh, so ivi swi swi va hi ndlela leyi va kota ku va n'wi susise hi mhaka ku Yeah, Hi ku haka tima. i i munhu wa voko va ku yi so a hi humeni ka swona so eh thank you so much eh ka va le vet ha ha ri ku teni ha mi Yeah. khensa then eh leswi landzelaka em So how about UP? A is it the first time going Yeah, there as yeah. Shangani Gang and Yeah. which one as yi nga va yo yi va ku yo sungula? well uh, hi vini na mina loko se ni ta ni ta sungula ku tala ka xangani gang ne ni ta tirha a ni hi vatirhikulobye loko hi tirha Yeah. Eh,

i vatsonga something na yona ne ya sweswo taniya mara nakona a up hi ta hi ri ku yeni hi mhm. ti 6 ta 6 ta sub ta ta september se se september no one una problem na sikisi ranga ku 60 rand last week namhla is wena wa ninavela na ti-viewers ti fane ti swi tiva nkateko wa ninavela wo swi vula off air sweswi u ndla hi nga ri guys guys lava sorry guys mara ex ya mile ku ku hlekelenga ko ya ya awa ku up ya up a hi ri na vona na vona hi nga ri i vanhu lava va sapotanaka ngopfu na xangani gang hi ta va hi ri kona a up hi ti six a ma ha vutise question yo hi expecte ku vona yini a ni sweswi weekend leyi yaka ka yona hi ya avets mina a ni la ku hemba ni na tola khe ni hleketa hi swona mina ni dya hi ku vona performance ya ya The Rock na Famanda na na na Metro.
Eh, eh, a maxaka na famanda wena hi ku mbalela ra n'we vambirhi ra yelana Haji. and loko Ai, wa ha ri maxaka. kwalani ka ti- ka ti-performance ne Mm. mi nga vileli diroka se va yi twisisa e- enixanani va yi twisisa Mm. Khomana na mhaka Vatsonga na va yi swi- swinyi.
va yi twisisa menyu Mm. a nga ha chayi va ta va ta nyoxi sungula leta va ta ba kwale ka leta xikhale ta xigaza va ta na tona ku fika ka ta ma 2 k

hayi kwa xikolo swa xigaza yi nghozi mi voni ka ka ka ta yesu Got it. Yeah. From the USB, UL. na swibelani Hey, ya so obvious a- a- a- a- a- no a swi vangi the way mara hi ku ya ka tiyiso va tshamile vanhu va yingisela music and stuff but the vibe a yi ri a yi ri mm-mm. It's good and a deck. That, yeah the, the, the, the, the, the problem a ku ri timhaka teto a ku va timbale leswi bayelani vo tala bcause a ku ti na malecture per that day

ya swin'wana swo fana sweswiya um va le north west ne hi vona ka vanhu vo tala va nga commenta khale va lava ku hita na hina because i think va vonile u l va vona na yi le vets so va ku na hina hi kombela mita so a no believer ku leswi hi swi endlisaka swona ni swi ta endla ku vatsonga va kota ku khomana khomana loko hi ya a yu ve le kwihi lava va kota ku khomana khomana
e hi fanekele hi va ta kota ku khomana hayi ku khoma khomana khomana khomana hayi khoma khomana Xexo. khomana khomana oh eh so i think swi ta endla na vuxaka bya ku vo fana va le vets hi ku n- if ever lembe rin'wana va lava ku endla ve ri yini mi ri yini mock what what wedding oh yes Yeah.
va nga swi kota ku vitana ve leyi northwest university va tala na cause va ko va kule va kumbe va hala va yeleni cause ku va hi kha hi famba na ti-tour a hi timhaka ta ku hi lava ku nghena tiyunivhesiti hi fika hi tsana hi ku hi fikini i timhaka ta ku eh, this podcast yi lava ku hlanganisa vatsonga hi va xilo xin'we swi tikomba ku vatsonga hinkwenu na hambi hi nga ri ndhawu yin'we hi khomanini hi documenta swilo leswiwani hinkwaswo cause swo fana na van'wani vo to vula ku eh, this gaveri mani flood xivambu a vetse wendini swa vatsonga but a swi documentiwangi straight swilo leswiya but now loko mi tsala hi siku rin'wana wa- a ku- a- a- ni- a ni ri chairperson ya khoma na vatsonga swi documentiwini swi kona ku hi phela a ri kho- a ri a ri chairperson so va swi ta kota ku va hi kota ku va hlanganisa na le up na vanhu lavani hinkwavo because hi nga kuma ku kwale north west university u kona wa ku huma laha miselo a humaka kona mara lowu le vets so ku hlangana ka vanhu swi endla ku ri hinkwenu hi dyondza swilo matwisisa um mina ku va ni tivana na misa lori hambi a ri tsongo ka mina swi nge endleki hi nge tshami vhiki ku ta va na something va xi dyondza ka yini so na loko ya northwest university ya ku dyondza ka swin'wana na hina hi tlhe va ka hi hlanganisana ende hi ta endlaka ku va na vuxaka ka tiyunivhesiti letiwana imagine south africa hinkwayo vatsongo va va khomanini mari na ivi hi ba diva matimba malama hi imagine ivi ivi hi ba diva ni tin'wana like like da- da siku rin'wana da- da- da diversity hinkwayo. dya dya khomanani vatsonga Na- eh, loko ho hi hlanganyeta chani u ndla swin'wana a ni ta a ri kona loyi ku hi ku hi yisa ka tiktok Mara anyways, kunani vone comment ka I think it's our last episode yi ku kasi IUL hi ta rini. no a yu ele ne hi le ka communication na vona maybe mi nga kuma ku munhu loyi a nga swi tivi ku hi le ka communication na vona because i believe ni nga ni sure futhi ku u ele hi yona university yo sungula ku va hi fambini hi endla talk ka yona so ha ri na connection na vayisa lava hi le ku vulavuleni hi to yimela ti-dates i i- i van'wana lava nga nonohiki na vona I think na Antev na ni vone cause I was loko na ha ri ka na ha ri chairperson last year we're in communication na vele val VUT la hi le xigazeni la ya la le xigazini eh la loko va va endla event va ri holweni or swo katala and I don't know ni nga zama ku vulavula na vona and see if i va nga swi kota ku va hi squeeze in or hina hi squeeze vona in ku squeeze wa in hina hi available ka university yin'wana na yin'wana a va hi nyikeni date a va hi nyiki date and then va hi hostela We'll come.
ya N'wina- ta n'wina, I'm va host hlamula n'wina.
Le- le le so- makwarela va nyanyuka no la ku va no la ku namtlha No, no- no la ku guys. kuma siku no no la ku kuma siku tikhamera ni ri one ni va kupa va tut va hi nyanyukeli ngopfu loko va hi nyanyukela mina na zala hi tshika ku hava mi- va nge vongoli lembe leri mi ta swi vona kwale ku nga ciniwi xigaza hikuva na ku rhanga mina Nope. maduvani ma mina yaleni hi swi tiyisa swilo leswi Guys, va- eh, va vulavula nonsense.
ka thithine i remember a ku ri na yin'wanyana a ni swi tivi ku endleke njhani maybe yo la mi rhangela yona Yeah. mara ku na yin'wana futhi yi endliwa ku hi this guy man ni rive vito ra yena ni a hi rhambini last time unfortunately hi that day a nga hi vitana hi rona a hi ri na event or swin'wana se mi kuma a swi nga hlangani because a ku ri a hi ri busy na na na na, na event leyi nga nga ta yesa something like very true yes a va hi rhambini lava nga nga sala va endla because a ku ri na leyi a yi sungule hi n'wina a yi rima and a yi ri kulu Wena? a yi ri kulu leyi a va yi sungule so ku ve na liya yi nga endliwa ne eh ti-preparation ta kona a ti vangi straight kahle but i believe ku ri yi vi successful and na this time Yeah. loko va yi endla futhi because hi vulavuli na misalo ya ku ri hi ta mi byela in time then hi ta endla yini Lexi ni nga fika. xi endlaku i ku ni nga vulavurisa na lavaya va khale va hi gathara vanhu and then hi ya hi to hostela ku vulavuliwa ya I think xa best ne hi ku already ku na loyi a nga sungula platform Ni i ku va vulavula. hi va ya communication na yena Yeah. then mi ku- mi continue mi ya mahlweni Mi ya vulavula. na va le SMU va ni textile last week Yes. SMU a yi rivali ku i khomanani Vatsonga ende liyani. yes a va a va va teri hi hi fanekela hi fika unfortunately eh ni vini va hundzise ka management mara date a yi nga ta endla cause ya vona ya ti 15 and ti 15 ta ka hi preparela is it 15 no i think it's 5 not 15 22 mara the following day hi va hi ri na event yi and eh, yo travel so i think ya ti 22 yo ya ni nw so that's why swi nge koteki obvious hi nge swi koti ku ya Swa ku ri- experience loko ku ri ti 15 swi lava ku events vhiki leri Eh, the following- so because lele SMU ne eh, Mubebyi u na munghana la a a ba esekeni hi NWU a ku, Hina hi le ku teni le. A ku, Yi, vanhu van'we va le ku teni halahaya. So, komba u swi ta munghana wa Bebby ku a hi le ku teni kwale.
Wihi?
Wihi? Okay, no, it's fine. I- i- Question. Ko munhu wa vakatimba vo tala tala va kona vanhu. Mara mina a swi tiva ku dyiwela wihi a kani loko ku nga yena wa mbilu. kulobye va nga va nga Okay, mukarhati an- an- an- a ni ku a- a- a hi le ku teni eSMB. a le- swi n'wi heti matimba Xaka xa Jojo. a hi le ku teni a smu ne eh ya mara loko ri ku na swin'wana mi nga- ku na event yin'wana leyi landzelaka and and ni sure ku ta va ya ha ri kona eh va nga hi khuva Va- loko va pfala hi ta fika Yeah. Eh, lani ti ta vuya ngopfu so ivi yeleyo yi phi kambe yi vulavulini Yes. yes ku na le uct a kapa Akapa la hi nga So- ta mbala ti swimming costume. so guys vo tala ni mm. mi nga hlamali loko hi hyper ngopfu ya le uct a ku na ku ku na university leyi nga kulu ku tlaka yin'wana hikwatu hi tikhoma ku ringana hi tikhoma ku ringana that's why mi kuma ku na hambi vo hi vitana makwarela hi taya ku nga ri yi nga ri kona beach mm. a wescola a fika iron fontain and yi kahle dadeng leya na le wescol i idea yin'wana ntaneta ku tele ngo matsonga le very true so hi ta va hi ri kweli a uct se vo tala ku mi za mi vona va tsakile mhm. i ku va tsakele ku ya vona lwandle mm. va sasi mikateko hi ri a va nga ta posta hi ku a swi nga ri nawini loko va a swi nga ri nawini
so it's an open gate for me ku ni ya tiva tiuniversity ma vo Mm, ya, ya, yeah ya.
so it's a good thing to me hi mhaka ku a ni ku tivi ne le yunivhesiti so university Baba. of cape town ne eh, yi na yi yi na communication hi communication ya ne va fana na va le vets believe me na va le up ntuku na vona va na- va va na communication kwa ku why ni vula lava hi ku ni- ni voni the way ni le ka mm, ka social media va nga ha kona Yeah. va le ku posteni ku are coming u vo swi vona ku la hi amukelekini swinene Yeah. Am- ni vuli ku hala n'wana a amukelekangi Mm. ko va ku a ni loko swi ta ka social media a hi na power ya ku ringana Yes, ma ni twisisa? yes.
so mara hinkwato hi tikhoma ku ringana so north west nakona a a ni ta ku advice ya le north west a va endli na social media yi ya vona ni yi va ya a va ndli Yi tikomba ya, ku social tlula media kwihi. presence yi Mm.
va strong yes yes so a a le a hi ya kona le a uct eish ya ya ku ku Titlakuyi.
yena Ku na- ku na- ngine ni ri na xigangu leyi mina na- na- na- na swiboho swo tala ni leswi leswi- leswi swi yelaka le Mm.
a ri ve ku ve ri ku na xitarata xin'wana xo tsakisa a- a- a cape town long street ya ve ri xi- kahle ni kombela ku laha hi hete hi va hina a mina xexo tilanguta hi wena Chavi experience ya yambi papa mi va hava.

nakona hi management please ni professor ku loko ya vala ha tlela nakona ya ha a vala hi kule mara hi fanele hi loko Ah, ah. tswani loko Munhu va ka timbo wa tikomba laha ya boy hela loko ti va xi ta kancane kancane uyavela ni yini laya ya boy ni loko ni ya a- a- a- a- a- hi fika hi von'wa past six ne clean very laha ka that- ka that street ku clean kumbe na pona na madambu ka lexi n'wana xikungwana ku na tirest na swin'wana na swin'wanyana mahlweni ka inani se va ku hayi hala ku nandzihaku hi hala ve ri hi le penelope street ya ku jika tsena ni twa mun'wana a ti wo ni endla patwini hayi wa heta patwa wa xikwembu mun'wana ti wo ni endla mina ni ri i ni ku na hina hala mazivo ku ni endla ha loko ni jika exitaratini
ku tele hi ndlela yin'wanyani ku tele ku na test yo ku benga music hala ku na yin'wana yi ba music hala ku na tavele ku xava nyama Hala ku na tave- i- i- like i- i tistrata xi te ini ku na tavele hala nala ku na tavele ku na xavisa nyama ku xavisa nyama ku na tavele ku na tavele patu hikwaro za va fika makumu yo ka Kwala- nandziha ne he boti he boti loko ku ri wena voko rero Hali mani. a wu ta a wu- a wu ta twa ku navuya ra hi leyi ra maselda swa ni ri tumbeta he boy navuya sweswi to loko ku wa jika u hlaya n'wana navuya sweswi a nga Wena. a- mara george a nga ta lungha ku repeat a ni i ri fana rhanga a and then eh,

Hi xeweti u ku na mbona ka ka YouTube yes. mule ximoyeni n'wina mule ka general yes. n'wina n'wina mule ka eh, a hi sitwini wu sitwini a hi vulavuleni because hi tele n'wina because n'wi mi vona hina hi mi tivi nge fiki laha ka ku eh ah wena ku wani wa wa wa cha wena
so please ti vona ka leswi ku okay eh u le Cape Town u le NW u le Vets u le UP do that hi teleni n'wi mi lava ku mi lava mi ha lava ku hi vona like we le Free State va commentini

We should take away from this tour is that i ku vantshwa a va ti a va ti a va cukumetangi lava suka ndhavuko wa vona ma ni twisisa and it shows because hi suka van'wana hi suka ka ka va malamulele ka va suka ka mbalati ka ka khakhala swi kwihi kwihi a giyani ne but loko hi fika haleni hi fike hi joyina ti-society letiwani swi hi ndla ku hi tsundzuka ku ha ri matsonga ma twisisa hi nga fiki hi hi rivala loko nhlangano ni ku
ende wa u nga ri so loko a wu nga ri so loko suka le ka gija monday i fike i cinca Yeah. How about the city Yeah. boys? Are the city boys? Is the out
exactly mara in all honesty i timhaka ta ku what i'm seeing ka ti-university leti hinkwato i ku vantshwa they are still uh, preserving ndhavuko wa vona mantwisisa mm-hmm. and uh, for the fact ya ku va hi vitana or eh, they are inviting us to their campuses i timhaka to va swi vona ku even the, the podcast itself mm. it's about preserving culture so va lava ku ti-affiliate or ku ti-associate na vanhu lava va va va preservaku ndhavuko wa Xitsonga yes, yes. ma ni twisisa no n'wi tiva Dibedo o sungula ku vulavula swi swa mongo ende sweswi vanhu na stress xa ku xilungu lexiwani hi ya twa xona hi nikisanani no eh so no eh swi so a vet ne that day ne yeah eh va va vulavula Xitsonga tsongi
so
a ni nga ta ya na mina hi sweswi nga tsutsumisa mugobozi laha hi nga tsutsumisa mugobozi
a va tsutsuma munghana wa mina
na karhi lowa loko hi ta vets a ha ri kona mugobozi mara a nga yangi a dya xilungu but but on a serious note ne Eh, on, a, on, on a serious note ne eh, i- i- siku leri a mi ta fika mina ngumi swi fila ku you know ku nga ri i culture day i'm not sure loko ri hala ka n'wina loko ma ya dyondza xikolo a va endla swa ti-culture na Encina Makhwaya. ya so m- mi ta swi fila ku ri la hi le vatsongeni Yeah. ya xilungu yes va ta xi vulavula xona xana xilungu xexiya um wo n'wi byela ku come again

ta September ti ta va ti hlangane na ndhavuko wa hina oh, so it's going to match kahle ngopfu vana vanghana hi ta va khe hi ndhavuko me tani a swi nga lavi hi as as crew hi famba hi mbale nyana ndhavuko mina ni ya sungula vetse ndhavuko mina na ha na ha ri busy na ku lunghisa hembe ya kona mina ni ya sungula vetse ti hinkwato ti ti ti tona ta va ni khome xibelani

va fulavadza swi hinkwaswo Futhi a ha futhi, wena. Kuteni. mara ne ex njhani le eh, mi vula mhaka yin'wana ya kahle ngopfu yo hi september hi teka hi celebrate ndhavuko so ti- ti- ti- ti- toast leti- leti- letiya tin'wana timbirhi ta august ne ta va ka celebrate ta vavasati I- i- i n'hweti ya n'we hali mapenga sweswo i cinci mara happy women's day Eh. happy women's day loko hi xuta namuntlha ku ri women's day ku loko yi ya huma ku ta a nga ha ri women's day mi- mi- mi nga ku ya na mina ni kombe ku vula

hi ta va hi ri Wits University. Weekend leyi. Yes. I weekend leyi wa Saturday leyi hi yaka ka yona. Yeah. And then hi ti 23 hi ta va hi ri NW a Poch. Yes. Eh, and then hi ti Six ta ta September.
ta September. UP komisani ta ka ku hisa. Okay. Hi ti 20 se ta ka karikiro nzer. A hi mara- mbali.
A hi mbali. A Ke- a- a- a Cape Town mara. and swa ku n'wi vona gaza boxa a kha a phela sweswi a ni a ka ha titimeli ngopfu mati mandla hi nga risi mati a ma hisa a nga hluvuleli na tibox 16 august 2025 ku na swi ta ku din'wana ti ta hi vona after 10 years juku ndi twa nga ri vhiki leri mi nga ta ma yimela bet 2045 a va tangi so 16 august 2025 thank you yeah 25

Outside Gauteng, it's 100 rand on top. Loko mi lava ku order, tihlanganiseni na n'winyi wa ndyangu ku nga Jojo a ta kota ku mi endlela merchandise ya hina. I quality ku dlaya. Danko. Hi ta n'wi vona ka Vito. Hi le ka General Talk with La hi ri hi Jimbezo.
sweswo.